Mela, jina ħan nitkellem fuq Giuseppe Bonnici, Giuseppe Orlando, Giuseppe Ketkuti u Francis Ebejer. Allora Francis Ebejer u Giuseppe Ketkuti peress li ġa missewa qabli ħan nipprova Inħaffef ftit. Kolla kemm huma żew metafori differenti, Ġuże Bonici per eżempju jiffoka fuq l-Imperial Government Workers Union u jgħid li din l-għaqda kellha eruq soda. Juża din il-metafora tal-eruq u Juża wkoll il-metafora tar-riefnu, jgħid li l-Union għaddiet minn riefnu qawwi minħabba l-attakki li kienu qed isiru fuqha dak iż-żmien. Issa hemmhekk ikun qiegħed bejn wieħed u ieħor qisu qed iweħħel daqsxejn fl-attakki mill-Knisja minħabba li l-Union ġo fiha kellha żewġ membri Protestanti, allura l-Knisja issa kienet qed tuża din li ħa jdawru, ħa jippruvaw jikkonvertu lil kulħadd. Ġużè Orlando, li Ġużè Bonnici jimxi ħafna fuq fuq l-istess passi ta' Ġużè Orlando, juża il-metafora tax-xrara tan-nar li wkoll diġa xi ħadd qara xi biċċa minnha. Speċi iqabbel lill-poplu Malti ma' xrara li ntefgħet viċin tal-porvli u ħadet in-nar dakinhar tas-Sette Ġunju. Speċi iqabbel l-irvell ma' ix-xrara li ħadet in-nar f'daqqa ħuġġieġa. Ġużè Ketkuti mbagħad jinqeda jinqeda bil-metafora tax-xemx u d-dlam bħalma jgħid it-titlu tal-ktieb tiegħu stess. Ix-xemx hija dik illi turi t-triq it-tajba, hija t-triq għall-edukazzjoni biex il-poplu jtejjeb il-qagħda soċjali tiegħu. Waqt li d-dlam ovvjament huwa l-post fejn hemm l-injoranza biex ngħidulek fejn hemm id-dufija. Waqt li Francis Ebejjer jinqeda wkoll apparti bl-istess metafora ta' dlam u id-dawl li jinqeda bihom kemm fl-ewwel kapitlu meta jgħid li Rużan kienet għadha fid-dalma soċjali biex ovvjament joħloq il-kuntrast ta' Rużan li hija iktar emanċipata mill-bqija tas-soċjetà. Waqt li u mbagħad jerġa' juża darb'oħra meta Karmenu jkun qiegħed ħdejn il-baruni u jgħid illi speċi dan il-baruni qiegħed fid-dlam. Jgħid eh, lil Marija li tifla ta' Karmenu jgħidilha ma rajtekx hawn dlam wis. Ovvjament il-baruni qiegħed fid-dlam għaliex mhux qed jara il-verità eh, kollha, it-triq it-tajba, waqt li Mark Antonin huwa l-leħħa ta' dawl. Speċi li kieku kellu jimxi warajh, kellu jimxi fid-direzzjoni, kien jimxi fid-direzzjoni tajba, l-emanċipazzjoni. Orlando, li kien jikteb ħafna fil-gazzetti anki fil-Labour Opinion, ippubblika xi poeżiji wkoll u kien juża ta' spiss l-apostrofi fihom dawn il-poeżiji, kien jindirizza lill-ħaddiem b'mod dirett. Ovvjament biex il-messaġġ jasal aħjar u l-ħaddiem iħossu eqreb ta' min qiegħed jikteb, allura ladarba qed jaqra poeżija miktuba mingħand xi ħadd iħossu eqreb tiegħu. Barra minn hekk, waħda mill-poeżiji li issa nitkellem fuqha iżjed iżjed tard kienet poeżija ppubblikata f'festa tal-Labour fil-fatti fil-Ħamrun, ġifieri terġa' iktar u iktar kien effettiv l-apostrofi tiegħu. Però fl-istess ħin nimmaġina jiena li l-għan tiegħu kien li jiżra' l-imħabba u sens ta' patrijottiżmu fil-qarrejja. U din hija xi ħaġa illi tidher spiss f'Orlando speċjalment. Jappella wkoll għas-sens ta' familja, pereżempju f'artiklu artiklu tiegħu jikteb illi l-poplu kellu fih vini għandu jiġri d-demm ta' missirijietu ġo fih. Ġifieri qisu jappella għal dan is-sens ta' familja biex iktar ikompli jiġbed lin-nies u jgħaqqadhom, biex ikompli joħroġ dak is-sens ta' għaqda u patrijottiżmu. Ġużè Bonnici li bħal met jimxi ħafna fuq il-passi tiegħu wkoll jipprova joħloq dan is-sens ta' mħabba u għaqda fil-pajjiż u jikteb għalkemm bla armi ma beżgħetx u daret fuqhom u bdiet theddidhom bi kliemha, ovvjament qed jirreferi għall-folla illi daret kontra l-klassi l-għolja u l-Ingliżi wkoll. Manuel Dimech ukoll li bħalma rajna diġà kien kellu l-gazzetta tiegħu il-Bandiera tal-Maltin kiteb artiklu ħanaqra biċċa minnha. Aħna rridu biss li inti tqum qawma sewwa min-nagħas kbir tiegħek u tieqaf fuq saqajk. u tibda taħseb bħalma jaħsbu popli oħra, taħseb biex teħles mill-moħqrija bil-għaqal u tikseb dik il-libertà li l-Gvern Boja seraqlek. U dan l-istess ħsieb jidher ukoll fi Francis Ebejer li hi sostnih matul ir-rumanz kollu Il-Ħarsa ta' Rużann illi l-poplu għandu bżonn iqum fuq tiegħu u jiġġieled għad-drittijiet tiegħu. Ma jistax jibqa' poplu rieqed u jaħseb b'ras ħaddieħor. Allura qishom kollha kemm huma kienu qegħdin jinsistu fuq bidla fil-mentalità fost il-poplu u kif qed ngħidu li l-bżonn li l-poplu jibda jaħseb b'moħħu, b'moħħu u mhux b'moħħ ħaddieħor. Manuel Dimech ukoll juża din il-metafora ta' dlam, jixebbaħ moħħ il-Maltin ma' ċappa dlam, speċi joħroġ din il-faqar u l-injoranza fost il-poplu u l-idea li mingħajr l-edukazzjoni il-poplu ma jistax jimxi l-qudiem. Qabel ma tidħol l-iskola, il-poplu ħajbqa' staġnat fejn hu. Biex ma nirrepetix dinetta diġa. Issa. Mhm. F'qabel telet ix-xemx Ġuże Ketkuti u koll jidwi dan l-istess ħsieb illi il-poplu qiegħed jaħseb bras ħaddieħor u mhux brasu u joħroġ għal iżjed bil-karattru tiegħu is-surnin li kien wieħed minn tax-xirka jiddeskrivih, ix-xirka jiddeskrivih bħala moviment li jmexxi lill-ħaddiema fit-triq it-tajba. Barra minn hekk, Ġużè Cathcart juża anki kliem dirett mill-ktieb Għidut Manwel Dimech ta' Ġeraldu Azzopardi, ġifieri ovvjament Cathcart kien influwenzat sew ukoll mill-ħsibijiet ta' Manwel Dimech. U jirreferi għall-aljenazzjoni tal-Maltin, jikteb Poplu għaref, imdawwal, ma jistax ikun li jogħdos fil-festi bħalma qegħdin nagħmlu aħna. Ġifieri, kemm Manwel Dimech u kemm Cat Coote it-tnejn li huma jsostnu illi l-poplu Malti kien mitluf wisq fuq affarijiet frivoli bħal ma qed isemmu huma il-festi, per eżempju. Imbagħad hemm ukoll di l-idea tal-klikka privileġġata li tintuża kemm minn Orlando u Bonnici u isemmiha anki Mintoff. U issa din l-idea, din il-kelma li jużaw klikka, eh, tagħti dik l-impressjoni ta', ta grupp li huwa maqtuħ għalih u qisu ma jaċċettax li jkun hemm iżjed nies miegħu. Il-klikka hija xi ħaġa xi ħaġa magħluqa ta', ta, ta xi ħadd. Allura huma qishom jużawha din tal-klikka biex inigżu lil dak li jkun. Pereżempju Ġużè Bonnici li ovvjament kien kontra l-klassi l-għolja, is-7 ta' Ġunju jsejħilha logħba ta' klikka privileġġata. Logħba, jiġifieri terġa' iktar u iktar hija xi ħaġa vili li speċi qed idawruha skont il-bżonn tagħhom. U barra minn hekk toħroġ anki l-ironija fi kliemu meta jikkummenta li din il-klikka ma għaddielhiex minn moħħha li l-poplu imsaħħan minnha stess kien daqshekk mgħaddab li dar kontriha u kontra l-Ingliżi, ri hu qisu mbagħad jilgħab biha din l-idea li, speċi, basta qgħadtu xxewxu, m'issa f'daqqa waħda dar kollox kontrikom u ġietkom agħar. Orlando ukoll jikteb fuqha din u terġa' ta' Orlando iktar ħarxa minn ta' minn ta' Bonnici. Jiddeskrivi, Orlando jiddeskrivi l-ewwel laqgħa tal-Assemblea, jiġifieri dik li saret fi Frar. Bħala l-ewwel xrara li ntefgħet qalb dan il-poplu mżeblaħ. Ix-xrara ma' ġenb il-porvli biex il-poplu jixkatta. Imbagħad ikompli u jgħid kienet ix-xrara li fiha klikka privileġġata daħħlet ħabel ġo għonqha biex titgħallaq bih. Ġifieri nerġa' dan huwa iżjed ħarex minn Bonnici għax ukoll qiegħed joħroġ din il-ħaġa li l-klikka privileġġata issa ddaret kontriha, issa daħħlet sieqha ġol-ħofra. bit-tixwix kollu tagħha, għaliex imbagħad dar kollox kontriha fl-aħħar mill-aħħar meta l-poplu nduna x'inhu jiġri. Orlando iqabbel lill-poplu Malti ma' l-iljun li hija xbieha li rajniha iktar minn darba fil-verità u forsi għal aktar waħda familjari fil-poeżija L-Għanja tar-Rebħa ta' Dun Karm meta jqabbel lill-Maltin ma' iljuni Jiġifieri qisu Orlando jieħu dil-pożizzjoni li jfaħħar il-kuraġġ u l-patrijotiżmu tal-Maltin u kważi kważi tista' tgħid qisha perspettiva romantika ħafna għaliex dejjem favur il-poplu. Fl-artiklu tiegħu Il-Compact li deher fl-1928, u deher fil-gazzetta Il-Kotra jerġa' jagħmel referenza għal din il-klikka li nqdiet bil-poplu Malti. Jikteb fil-ħin li ħallew lill-poplu fl-akbar injoranza, dejjem sabu lil dana l-istess poplu jservihom ta' staffa għal dak illi xtaqu. Sakemm id-demm tal-ħaddiema xteret mat-triqat, sakemm il-ħaddiema taw ħajjithom u l-Ingilterra ddeċidiet li tagħti lill-poplu Malti rajh f'idejh. Ġifieri Orlando barra minn hekk jagħmilha ċara li s-Seba' ta' Ġunju għall-kuntrarju ta' ċerti storiċi, fil-verità, jagħmilha ċara li għalih is-Seba' ta' Ġunju kienet il-ġurnata li ġabet il-bidla. Ġifieri grazzi għas-Sett ta' Ġunju illi l-ħaddiem beda jieħu dak li ħaqqu u dak li huwa tiegħu. Issa. Id-differenza fil-klassijiet bejn il-klassijiet fil-f qabel qabel telgħet ix-xemx ta' Ketkuti toħroġ ċara mill-ewwel. Ma rridx nintilef ħafna fuqha imma peress li diġà semmewha. Ma fost l-oħrajn isemmi wkoll pereżempju d-differenza bejn il-funerali, il-funeral ta' baruni li kellu n-newwieħa, kellu nies importanti, ħafna nies bi kliem ta' tifħir, waqt li u mbagħad fl-istess ħin kif ħirġin minn dak il-funeral jaraw funeral ieħor ta' raġel li ħadd ma jafu li kien f'katallett imbuttat mill-bekka morti u lanqas qassis ma kellu preżenti. Ġifieri ovvjament l-ironija toħroġ hemmhekk li la darba għandek il-flus isek la darba m'għandekx flus lanqas taffordja tmut kważi kważi. Barra minn hekk Orlando jidentifika l-lingwa wkoll bħala ostaklu, qegħdin ngħidu għat-Taljan u jikteb hekk, Permezz ta' dak il-bieb tal-ħadid, taħt il-forma ta' lsien tal-kultura, kienu jżommu lill-poplu bħala pupu jġebbduh lejn fejn iridu meta jkollhom bżonnu. Ġifieri apparti li qiegħed jirreferi għat-Taljan bħala l-bieb tal-ħadid li ma tistax iċċaqalqu faċilment, ġifieri t-Taljan kien bieb tal-ħadid għall-poplu għaliex jekk il-poplu ma jifhmux, ma jistax jgħaddi minnu. Barra minn hekk qed jirreferi għal poplu bħala pupu li jġebduh, ġifieri hemm dak it-ton qares ħafna li ovvjament huwa mmirat lejn il-klassi l-għolja biex iniggeż. Ketkuti u kol jitkellem fuq u dan l-ostaklu tal-lingwa taljana li ovvjament il-poplu mhux qed jifhem waqt id-diskors tal-politika Kważi jwaqqagħhom għaċ-ċajt lill-politikanti, in-nies, il-poplu jibda jgħajjat m'aħniex nifhmu, kellimna bil-Malti, Maltin aħna. Jiġifieri qisu kważi kważi jwaqqagħhom għaċ-ċajt għax qegħdin jitkellmu bit-Taljan biex juru kemm jafu imma ħadd mhu qed jifhimhom xorta waħda. Però qisu, u jpinġilna anki x-xena fl-Università kif kienet, li speċi jgħid miskien għalih min kien jipprova jgħaddi kelma tajba għall-Malti, Qisu ma kienx hemm linja tan-nofs, jew tagħmel mas-sinjuri, mal-edukati, mal-ipprivileġġati, jew inkella tagħmel mal-foqra, ġifieri tagħmel mad-dgħajfa. Msemmija fuq fuq, il-Perit Mintoff ukoll jagħmel din ir-referenza għal klassi privileġġata u jkun aħrax ħafna fi kliemu bħalma nistgħu nobsru. Jgħid naraw lil din il-klassi privileġġata tuża l-iskola li tgħallmet u ġida sabiex iċċaħħad bl-aktar mod fin u ipokrita liż-żgħir, lid-dgħajjef u lill-fqir mid-drittijiet l-aktar fundamentali għall-għajxien. Ġifieri hu bla ħniena joħroġ l-isfruttamenti u l-qerq li kien hemm bejn mill-klassi għolja għall-klassi l-baxxa. U għalhekk l-irvelli qishom joħorġu iżjed b'saħħithom, speċjalment fil-letteratura, għax speċi bl-ironija kollha tagħhom dawn il-kittieba qed joħorġu iżjed b'saħħtu mbagħad l-effett tiegħu. Ketkuti jiffoka wkoll anki fuq fuq eh, l-ipokrisija fin-naħa tal-politika, jisemmi pereżempju eh, is-surnin li jkun favur il-klassi l-baxxa u jaqbes ħafna klassi l-baxxa jitkellem jgħid eh, illi is-sinjur ma jgħinx lil fqir imma il-ujda wara mbagħad jgħidu is-sinjur jgħidulu eħem ma Ladarba nitilgħu fil-poter, inkunu nistgħu ngħinuh il-fqir. U hemm iqisu jtina togħma ta' dawn il-ġlied qisu li kien ikun hemm bejniethom. Ketkuti jiddeskrivi l-elezzjoni li kien li saret wara l-irvell, jiġifieri qegħdin ngħidu fis-27, bħala elezzjoni akkanita u ħarxa ferm meta l-ħuta l-kbira riedet tibla' ż-żgħira. Ġifieri qed jagħtina deskrizzjoni preċiża ħafna tal-qagħda soċjali kif kienet dak iż-żmien. U barra minn hekk ma joqgħodx xejn lura bħalma qal diġà l-Prof Smikallef qabli, ma joqgħodx lura milli jesprimi d-diżappunt tiegħu b'ton sarkastiku għall-aħħar, jikteb, X'rid iktar il-poplu? Il-Gvern se jiftaħ idejh, l-għonja se jiftħu bwiethom, il-fqir mhux se jibqa' fqir, l-injorant għalih se jinfetħu beraħ il-bibien tat-tagħlim minn sekli magħluqa u fuq l-art imbalta fejn ħlief xewk xejn aktar ma nibet, issa se timtela bix-xtieli ta' fjuri kull lewn. Wegħdi, wegħdi, wegħdi. Minn fuq il-pjattaforma il-wegħdi kienu jinżlu bħax-xita. U anki l-fatt li qed iqabbel il-wegħdi max-xita qishom hemm nuqqas ta' serjetà għax inti l-wegħdi ma tistax tagħmilhom qisu xejn mhu xejn, suppost li tqis qabel ma twiegħed xi ħaġa. U eżatti wara joħroġ ix-xettiċiżmu tiegħu u tal-poplu, irrappreżentati mill-poplu, u jikteb li fiduċja m'hemmx mill-poplu. U jieħu dan it-ton ta' mrar meta jibda jgħid u l-poplu min ma jemminx, min jemmen bħall-iblah li taqlagħlu għajnu u jifraħ, iċapċap jgħolli fuq l-idejn lil min ladarba jkun laħaq il-quċċata għada pitgħada għad idawwarlu spallejh. U b'dak it-ton ta' mrar qisu jkompli jniggess, jniggess lil dak li jkun. Mela din nistgħu naqbżuha. Biex naqxaw ħafna u ħafna u ma nafx għanażel. Dik għadni għadġa. Mhm. Eħe, eh, fil-waqt li bħal ketkuti u bonniċi attakkaw l-Knisja fil-verità, eh, Orlando jazel li l-interpretazzjoni religjuza juża fil-kitba tiegħu biex jiena nissuspetta li jagħmilha biex jiġbed in-nies illi minħabba li dak iż-żmien il-Knisja kienet importanti ħafna, jekk inti il-Knisja kienet beżża' lin-nies mis-soċjaliżmu, ħa jkollok ħafna nies illi ħa jgħidulek le jiena ma rridx ikolli x'naqsam magħhom. Allura nissuspetta li hu kien ħa di Adotta qisu dil-pożizzjoni ta' patrijott b'viżjoni imma wkoll daħħal ir-reliġjon biex in-nies ikompli jiġbed iżjed. Pereżempju jgħid il-bidu tal-irvell kien imqaddes u l-Maltin li mietu kienu martri. Ġifieri jkompli qisu biex jiġbed in-nies lejh. Eħe, fil-poeżija ta' ta' Ġużè Ketkuti f'Qabel telgħet ix-xemx, il-poeżija ta' Marius, jagħti l-istampa sħiħa, l-istampa soċjali kollha u ovvjament jerġa' jirrepeti din l-ixbiha ta' xemx u dlam, it-triqat imserrpa. Imma joħroġ ħafna kuntrasti fejn qabel il-xbiha tal-bdiewa fil-poeżiji ta' Dun Karm kienet toħroġ il- is-saħħa u l-frott tal-ħidma hawnhekk il-bdiewa għandek nixfa u qtigħ il-qalb għax ħadd m'għandu x'jiekol. In-nies imqabbli mal-ġrieden, ġrieden li jġibu l-ħmieġ, l-għaks ħadd ma jridhom ħdejhom. U mbagħad għandek l-id twila li twila twila li twassal fil-bogħod, jiġifieri qed jirreferi għas-sinjuri illi qed jagħtu l-frak minn tagħhom imma jżommu 'l bogħod għax ma jridux joqogħdu ħdejn Ħdejn dan il-ħmieġ, il-mużika ta' Da hu ħlief, għandek dak is-sarkażmu fih li speċi qed ikompli joħroġ l-injoranza tal-poplu li ma jafx aħjar imma fl-aħħar mill-aħħar. U ikompliha it-twerżiq ma jinstemax għax il-qlub ħaġra samma, jiġifieri hemm dik il-linja li qed jagħmilha ċara li l-klassi l-għolja ma jridux jersqu viċin iżżejjed. Ħa mmur mill-ewwel. jaqbilli għal Ġuże Orlando. U jiddeskrivi għal dak li narfu il-bejt tal-ġovine Malta kien hemm imtella l-għażiża bandiera tagħna l-Maltin ħamra u bajda, illi dina b'żiffa ħafifa kienet tixxejjer donnha sabiex tmelles lil dawk illi taħtha kienu miġbura u ttaffilhom il-ħruxija li fgathom f'telfa ta' demm għal jeddijiet li serqulhom. U hawnhekk joħroġ xena drammatika ħafna tal-bandiera li qiegħda 'l fuq, il-kuluri enfasizzati, iż-żiffa, u l-personifikazzjoni tal-bandiera li ovvjament qiegħda tirrappreżenta lill-poplu, l-bandiera li tmelles lil dawk li taħtha kienu miġbura, dik dik qisha xbieha tal-omm illi qiegħda twennes u tfarraġ lil uliedha. Ġifieri f'Orlando l-patrijotiżmu joħroġ qawwi ħafna u anki fil-poeżiji li jikteb hu stess u jidhru fil. fil-gazzetti jirreferi iktar minn darba pereżempju għall-kuluri tal-bandiera Maltija biex ovvjament jerġa' joħroġ dak l-element patrijottiku. Bħal m'għedna il-vittmi jirreferi għalihom bħala martri. Imbagħad pereżempju waħda minnhom ħaddiem għal jum warra għal dan il-jum warra pidwejja, ġifieri qed jindirizzah eh, b'mod dirett. U ikompli ikompli jipprova jagħmel dik l-għaqda ħdejn ħutek mur dawn jaqsmu l-ftit ferħ miegħek. U jirrepeti mbagħad ftakar, ftakar, għaliex hu jikteb ukoll fl-artiklu tiegħu illi ma jridx li jkun hemm xi fariżej li jħassru jew ibidlu l-istorja, jiġifieri hija ċara li hu ma jridx illi jkun hemm xi ħadd illi ifettillu jibdel l-iskop anki għax kien hemm attakki fuq il- fuq in-nies li fuq il-poplu tal-irvell li attakkawhom li kienu qegħdin jisirqu pereżempju u jiġġustifikhom jgħid jiena kont hemm, ma tistax tmerini, jiena kont hemm hekk naf x'għamlu, min kien ġewwa, l-oġġetti ta' valur beda jitfagħhom barra, min kien barra beda jisraq, ma jekk il-poplu bil-ġuħ, mhux bilfors. Allura hu jsostni, jkompli jgħid biex dak li jkun jiftakar ma jistax jinsa. Hu jirrepeti wkoll il-verb tirbahom darbtejn biex joħloq dak l-effett drammatiku, jiġifieri jgħid ftakar ukoll li inti tista' tirbahom, jagħmel il-puntini, jibda strofa oħra tirbahom, jirrepetih darbtejn biex